My pipu, our sister sey many of us we no know how she take grow, we no know anything about her, we no fit know anything about you sis, we no fit know anything about everything about you without you no talk am come out as you dey explain am now, na there we for know everything about you. Me wey I sit down for here, una no know anything about about me because una no be my mother, una no be the same father, the same mother, the same brother, the same sister, na wetin we bring come out na im pipu dey see, na wetin you bring come out na im we na im we see okay. As you try to bring your parents out wetin how the school when you go the this how your parents separate yes nj uh, nj and her sister they do that thing for america and uh, nello don still do this video before mm, for me if they ask me i go talk well it's good as you talk use am to educate others to educate the young ladies the young guys the young men wey go embark on this kind journey you wan try to tell them say no be dem dey suffer am na the children dey suffer am Okay is good the way wey all of una forgive una parents, una forgive una mama, una forgive una father because last time Nello take her mom out of Nigeria go flex her mom and her mother Elon kudos to you girls I really appreciate God for una life for that bond when God under mind dem no no eh, take care of una for the same roof but that love of unit I can vow say yes God give una na gift God just gift una. No be una power, na God gift una that gift of love. Love sister because people like una e for hard to get that love. People when they even train together, e dey hard. Talk of they, se- they separate una, they scatter una around the country, around the Nigeria country. Well, no be that one I wan try to talk. Now, wetin I wan try to talk, whether my sister go like to clear the hair again, any of una go like to clear the hair again, we go really appreciate that part because that part, me, the Nigeria daughter, I wan really know the, that part, whether Why una suffer dis suffer because I know say you get mother, I know say you get grandmum and I know say your dad dey but I no fit, I go comot your dad, I go put your mum and your grandmum wen your mother and your father separate why your mum no take care of una? Una father take take una away from una mum? One answer um question my sister, my beautiful sister if you come across dis my video but I go tag you una father take una away from una mum or na una mum abandon una give una dad? Okay wen una mum abandon una give una dad Why grandma no take care of una? May his soul rest in peace because I grow I know say na grandmom e never too tey when uh, when God call her home. E never inside last year abi last two years me I no go there. But you mention about how your father take take you to his friend. If your dad take you to his friend, I no believe say your dad go collect una for una mom because he know say he no get chance. Abi he wan just take am collect he just take collect una from una mom just to punish una? Or because I no be say na una mom be dey punish, na una because na una be the children, na una be the innocent children because that kind of um journey e no good. If you be guy out there, you be woman out there, just because you and your husband separate, then you wan abandon the children for the man say um You wan teach am, you wan tell am sey di work wey you dey do na extra work, sey now make you take im children, as e take be im children na so e take be your children, as you take abandon those children for your husband, what of you come marry oda woman, you come, as you marry oda woman, di oda woman come dey maltreat dem, one, okay as dis our sister now, Nneka, di dia father no believe sey e marry anoda woman, but wetin he do, he send dem out of di house. e take Ineka to his friend, e take another one to another place, then Ineka say that place him no ever dey okay, person wan even abuse am, omo my beautiful sister if as you take this do this video kudos to you but we wan really know whether na your father take una away from una um mother or maybe una mother abandon una, that part I for love to hear that part, I no Uh, I know you no owe me anything, na your na just your decision to do that video. Yes. But when something come out, everybody get their own opinion, everybody get their answer to uh question to ask. That is why I want try make you clear this hair, clear this part, and use and educate men and women. If na the type when abandon the children just because I want to punish my husband, they should stop it. That part, I want to really know that part. Let hear from her how they take send her out from house.

Dia e story her dia story e dey touch why she say she no ever fit do dat kain tin because she don get experience me I no get di experience o but I will never do it I no get dat experience I will never ever leave my children for who for who ah glory be to God say abroad person still dey abroad if na abroad dis tin for happen na di woman go take care of those children

depend of wetin di man dey do wetin di woman dey do if di woman career high pass di man go learn how to take care of di children but if na di wo di man career high pass di wo di man di woman go take care of am den if di man dey work around every weekend di children go dey with di man if di two of dem as dem do dem so dem no know di value of di children am sorry no be sey your parents no know di value of children I will draw dat my word Government go take the children out. E go take the children away from there. How and who are we to say uh, wetin they do e no good. They don be our parents. But wetin her daughter really talk say the things, the journey when her parents do, e no good, she no do am, and e no really good. But my own is why your grandmom no come carry una enter home.

Glory be to God, the person no succeed. Person no even molest am. I think the thing still dey affect am. Talk of person come abuse am more. Ha! Glory, I beg o. I beg parents out there. If una separate, make una cater for una children. This topic, I be say I will treat am also. I will talk about am for Esther Family TV about this video wey I schedule today so, this morning, ten fifteen, wetin be time so? ten fif ten fifteen wey wan di video wan just take place na na still about parent. Daddy Freeze talk about any man wey dey take children away from dia mum no be real man. Why dat man talk am? Na because na di children dey suffer am. Man can fit man no fit take care of children di way wey woman go take care of children. Yes, I know sey some men dey but out of hundred, ninety nine percent no fit do am, na only half percent go fit do am. and woman out there if you and your husband no dey again no say hey i wan punish am na your children you dey punish you no dey punish the man what of the man come decide to go marry another woman take dey slave una children take dey slave your child like this our sister na Nneka o maybe why her dad take am before man ah no before man take her daughter

then all the blame go go to Moxie but if na dad just you know he wan suffer Moxie, he wan tell Moxie say he go miss those children then we go blame dad yes they be our parents but we need to blame them for wetin dem do so that other people wey go embark on this journey they will know say wetin dem dey do no be both of them dey suffer their self dem dey suffer the children And why grandma no take care of una because your father get mother why she no take care of una when the mother and the father no dey there because my mom take dey take care of my my brother uh, child now my brother my late brother pikin my mom take am that pikin dey like six months abi how many months when my mom take take dey take care of am her mom dey alive but her mom no send whether uh, he born pikin imagine maybe my ma maybe my mother Na that kind of grand mom wey wan like to cook thick soup um I don take care of my children finish I no some grand mother still dey like that oo make una no forget oo then that pikin for dey village or dey suffer or maybe him enemy for no even survive am but my mom come bed down start to dey take care of am six years six months old baby na my mom now e don dey almost um going to adult almost seventeen years now But the reason why I talk about this part, na your mom, why your grandmom no still take care of na? Why una dad, because I still dey see some husband and wife when e go separate, when they go their separate way, then they get mother, then their father go give them to their grandmom, na grandmom still still reject una? I'm sorry I ask this question because there is more on this video. Na grandmother still abandon una? Na mum abado una? Or una dad take una away from una mum just because e wan punish your mum? Hmmm. My people if you never watch that video, go watch that video. My main purpose of doing this video, if you be woman, never you try that kind of thing say you and man no dey again, eh, I wan punish the man. Na your children you dey punish. And if you be the type when you don give birth, then you and the man no dey again, then the man no drag the children from you, you just abado your child. Are you a mother? Are you a real woman? Are you a real mother? Na you give birth to those children? Rethink. Take your two step back. No embark on this journey. Na your children dey suffer am. No try am. E no good. Who take care of children? Na im children know. Go watch Daddy Freeze channel. Daddy Freeze say no matter what, say man and woman dey together, dey take care of children. Na woman na im children still know. Na lie? No be lie. hundred percent truth that kind of a thing na you go abandon your child if you dey if you wear that kind shoe don't write take your step back go take care of your children no be the man you dey punish you dey punish your children glory be to god my sister ineka and nj and uh, nello as una forgive una parents we praise god for una life who am i to say i no fit talk deep deep we dey that video but they be our parents

Re think na the children dey suffer am imagine dem abuse dem succeed to abuse this um lady our sister Ineka e for never ever fit comot from his memory glory be to God dem no succeed thank you all all my returning subscriber na this one I get to talk who am I na mother na parents na our sister na our dad and mum as far say my sister Dem try to bring am come out to educate people. That is why we chook our mouth inside. If you wan wear that shoe, no try am. No try am at all. No try am. No be shoe when person dey wear, dey hot. E go burn your leg. Throway am. Wash your leg and wear better shoe. Na your children, sweet children, beautiful children, lovely children, six children, woman, huh, abandon am for father. Abi father take am away from children. Wetin you wan come use am do? You when you be father. Take away six children out of the woman or you woman abandon the six children for your husband. Ah, this one, strong teeth. Kan, kan, kan. No try am o. Eneka and Eje, they succeed of, they succeed am. E no mean say you when you want embark on it, you want succeed am. No try am. No try am.